Gadyrly diňleýjiler we tomaşaçylar, Erkin ses tarapyndan taýýarlanan ýaýlymymyza hoş geldiňiz. Bu ilkinji bölümde biz Afganistan hakda gürleşýäris. Ýaýlymda myhmanymyz gazeteji Peýzullah Türk bolýar. Jenap Peýzullah, hoş geldiňiz. Jenap Kamyl Saýf, birinjiden size köp minnetdarçylygymy bildirmek isleýärin-ki, meni bul ýaýnyňyza dawat etdiňiz. We galyberse şu hazir Erkin Türkistan we Erkin ses kanalymyz

Munuň üzerinden faalýetlerimi diýseň türkmenleriň hak-hukuklary üçin we galyberse, ine şol ahyrky döwürde dokuz ýaşyndaky Abdurauf çaga nyň ogurlanmasy sebäpli bu sahypany başladyk we ondan soň galyberse başga türkmenler hakda we galyberse Afganistan milletiniň diýseň bularyň hak-hukuklary dogrusynda faalýetleri diýseň öňe alyp bardyk. Gysgaça aýtsam, men Afganistan türkmenlerinden we Afganistan türkmenleriniň habarçylaryndan türkmen habarçysy Faýzullah Türkmen. Tekbir aýdyp tezawurat başladyň, Gije-gündiz wahaýmada gyşladyň, Gadyrdan kowum üçin käriň taşladyň, Bul eden hyzmatyň Alla ýalkasyn. Wahaýmanyň içinde Faýzullah Türk bar eken, Her elinde kamera, Röwüp jana zar eken. Nakybulla jan bilen ikisi hem kär eken bul eden hyzmatyň Alla ýalkasyn. Köp sagbolun mowzumyza geçeris mowzumyz Afganistan Afganistan barada bizler bu gün gepleşjez iki müň ýigrimi dördünji ýyla nädip girdi Afganistan näme garaşýar näme boljak şu döwletde. Elbetde men gynanyp bu sowalyňyza jogap bermek isleýän sebäbi Afganistanda ahyrky iki ýyl döwresinde Taliban döwleti Afganystany Jamhuri döwletine ele geçirdi. Ine, şul sebäpli Taliban döwleti ykdydara geçmegi sebäpli, Afganystanda aýal-gyzlara mekdep okymak

diýip aýdyp bileris. Owganystanda indi howpsuzlyk barmy? Gynansak-da, howpsuzlyk şu hazir Afganystanyň bütin milleti üçin ýok. Sebäbi Afganystanda diýseň, rakam-rakam kowumlar şu hazir ýaşaýar. Şu hazirki döwletem diýseň, peştun kowumlardan, bul döwlet diýseň, şul kowumlara aýt. Şu hazir Afganistan döwletiniň ykdydarynda, ykdydarynda baş öňe alyp barýan döwlet hazirki döwletini diýseň öňe alyp barýan peştun kowumlar. Gynansakda howpsuzlyk ýa-da emniýet Afganistanda şu hazir ýüzde segsen ýa-da ýüzde dogsan şul kowum üçin diýseň howpsuzlyk bar ýüzde segsen ýa-da dogsan. E, ýöne başga kowumlar üçin, mysal üçin bizler häzir aýdyp bileris, e, hazara kowumlar üçin ýa-da türkmen, özbek ýa başga kowumlar üçin, täjik kowumlar üçin e, gynansak-da e, howpsuzlyk e, berjaý däl Owganystanda şu häzir. E, sebäbini aýtsak geçenlerde diýseň e, şul e, Kabulda e, Deşdeberçi e, atly mantykada hazaralar köpräk o ýerde ýaşaýar. Ine, şolaryň diýseň bäzi jamyýalaryna bombaly saldyrylar bolýar, bombaly bamly infijarlar bolýar, bularyň üstlerine hemle bolýar, köp azar-ezýet astynda galýar. Ine, gynansak-da, Afganystanyň bütin halky üçin şu hazir howpsuzlyk ýok. Ýagny bu bular syrf şul peştun kowumy üçin. Başga kowumlara beýle bir mümkinçilik berlen däl we döredilen däl. Munuň daşarysynda eger aýtmak islesem, şu hazir Afganistanda iş ýa-da güýç ýokkä, Afganistanda ýaşaýanlar öz diriçigini öňe alyp barberse. Mysal üçin, jemhuryýet wagtynda diýseň döwlet nyzamy işgärlere Ondan soň ynsan haklary üçin faaliýet etýän kişiler, rasana işçileri, habarjylar, bular üçin diýseň şu hazir gynansak-da Owganystanda howpsuzlyk bular üçin döredilen däl. Bular jany sebäpli, mali ýa-da munuň şekilli ykdysady eger aýtmak islesek. ýa-da başga ijtimaýy, ferhengi şu zatlar üstünden diýseň bular jana howp aslynda, tehdit aslynda. Bu sebäpden merdüm Owganystandan daşary ýurda çykmaga ugraşýar we galyberse ine şul Owganystandan şu häzirki

ýa başga ýurtlarda Awropa ülkelerinde Amerika Kanada bu ýurtlara öz ýurdyna ata watanyny taşlap gitýärler sebäbi olara Owganystanda huzur ýok ine bu sebäpden diýseň ýurdyny ata watanyny taşlap Owganystandan gaçýarlar.

Gynansak-da, gaty bular üçin jebir bolýar. Aňyrda polis tarapyndan, döwlet tarapyndan, Türkiýe döwleti tarapyndan bular üçin, bularyň üstüne zulum bolýar, pes ýaňzatdan tusaklanyp Owganystana iberilýär. Eýranda hem şeýle we Pakistanda hem şeýle. kanunsyz şekilde gelenler, gaýry kanuny gelenleri diýseň, hemişe gynansak-da, bul ýurtlarda howp gaty köpräk. Munuň daşarysynda eger başga ýurtlara baranlar bar, mysal, Almaniýa baranlar bar, onsaň Kanada ýa-da Amerika gaçyp baranlar bar. O ýerde diýseň bular özlerine Kanada döwletine, şol Amerika döwletine ýa Almaniýa döwletine özlerini teslim berýärler aňyrda. Sebäbi aýtýarlar ki, bizleriň janymyz howp astynda. Indi bizler şeýle-şeýle işleri Owganystanda faaliýetleri öňe alyp barýardyk. Ine şu sebäpli bizleriň janymyz hatarda. Bizleri bärden synyrdan daşary etmäň, bizleri bärde saklaň. şöyle derhas berýärler. Ana bu ýurtlarda diýseň bulara ynsanýetçilige, bularyň ýaşaýşyna, rahat ýaşaýşyna diýseň ähmiýet berýärler-de, aňyrda kömek etýärler. Ýöne indi ýaňky aýdyp geçen birnäçe döwletler bar, mysal Pakistan, Iran ýa-da Türkiýe. şu ýurtlara gelenler e, kanunsuz şeklinde gaçyp e, kaçak ýoldan gelenler bular üçin diýseň bir närse e, ýa-da köpräk e, e gynçylyk döreýär. Birinji e, iş tapylan ýok gaçgyn baranlar üçin. E, birinji hiç kimse e, bulara iş beren ýok. Eger iş berse-de iş tapylan suratynda-da e, bularyň e, mysal e, wizaly baran kişileriň e, aýlygy mysal berýän 100 dollar. E, bular üçin diýseň 80 ýa-da 70 dollar e, töleýärler ýa-da 50 dollar töleýärler. Mysal üçin, mysal berýän. E, gaçgyn baran adamlar üçin. Ine bularyň e, gynansak da aňyrda ýatýan jaýy, iýen, içýän masraflaryny diýseň gyn dolduryp diýseň, e, aýlylaryna gaty bir e, kem zat uzadyp bilýärler. Sebäbi Owganystanda şu wazir ýene şol işem gynansakda ýok. Ine birinji mesele şul. Ikinji mesele şol döwlet tarapyndan diýseň bular hemişe tussaglanyp ýa-da pulistler tarapyndan kowalanyp pes gaýtadan Owganystana iberilýär. Men Owganystandan şu häzir çykjak bolýanlara we gaçgyn elbetde çykjak bolýanlara aýtjak sözüm şul, hiç bir zat jandan möhüm däldir. Her ýerde bolsa pul tapylar, nan tapylar, Alla özi rysky rozurasandyr. Wallahu haýrur razykindir. mümkini boldugy suratyça dogry ýollar bilen wizaly bilen çykmana köşüş ediň. Her wagt Allah görkezmesin bizler her günler tejribe edip görýäs safahat Facebook safahatlar ýa-da içtimai safahatlar arkaly. Afganistandan her bir çykýan jöwan her gün şol döwletler tarapyndan diýseň tussaglanýar, azar berilýär. Onsoň ýollarda haýsy gepler bolýar ýa-da başga ölümsizlik halatlary hem diýseň elbetde gördük. Gaty gyn ýagdaýlar, gaty gyn ýollar. Bul ýollar diýseň sizleriň janyňyzdan möhüm däldir, sizleriň aýlaňyzdan möhüm däldir.

Kanalymyza abone bolmanyzy, bu ýaýlymy dostlaryňyz bilen paýlaşmanyzy sizlerden haýyş edýäris. Gowy, ýagşy günlerde buluşmak ümidi bilen. Köp sag boluň, hoş boluň!